right guys um, this is your program inonzi tisu wanhu wacho ende munoimbuda kunzwa nezvevanhu vacho so right now today ndina mukoma blessing chimowa kana kuti mbudzi yadhura regai timbonzwa mukoma blessing zviri sei aiwa zviri zviri zviriko zviriko kupi
mabvunza kuti izvizvi ndiri kuti zviri sei zvii makadii henyu mukoma blessing aiwa ndakamira ah, finish ndiri kuti makadii zvenyu
imi hamusi kuona here zvanyu ndakaita zvo orit nyaya dzacho hadzipere orit mukoma blessing tingangoti mungotiudzawo muchidimbo um, eh, kutanga kwenyu acting mm -hmm. tira kuti mungotiudza kuti makatanga sei chii chakakuinspirei kuti muzopinda muacting mu industry ah, ndakangotanga ipapapo eh, spire wacho ah, zvakawanda zvakaspire zvacho
mukoma blessings ya tiri painterview ka interview tiri painterview saka pane basa rei aiwa tiri kuti tiri painterview ndikuzviziva handiti ka muri kundibvunza ehe saka ndinokumbira kuti muti anse kuti vati vateereri vanyatsonzwisisa mi muda nditaure zvamuri kuda here kana zvamuri kuda imi kana muda kuti muri kundibvunza muzi ndotaurawo zvandinoziva ini kana muda imi mongozvipindura mega kana zvakadai eh, ah, allright sorry allright ah, tingade kuziva kuti ndezvipiwo zvamunoda kutaurawo kune vechidiki vachangopindawo muarts zvamungade kuvabatsira nazvo kana mashoko amungade kuwapa ndozvamungadai mataura kudhara ka pane zvimwe zvamamuchingondibvunza izvozvo ndachikumbiro munyasomira makastraight because mune muchibuda mukamera ko ndambopinda se munongondidzorera ka semapindira ndandaita zvo nai mukoma blessing ngatingowirirane kana wakomana andika kuti wangu pakuwa pangu pana pakuwirirana kwataita here mukoma eh, or ichitipa edu mashoko ekuti eh, mutiudzewo kuti vechidiki eh. vozvifambisawo hey. sei muarts industry kutaura kuti vechidiki ava ngavasawanze zvinodhaka Alright. Eh, chipo chinobva kuna mwari Alright. kana ungori nechipo une chipo Alright. Eh, zvekuzowanza zvekuita zvinodhaka izvo hazvibatsiri okay. asi ngavangopawo kutenda kuna mwari mm -hmm. kuti ndiye mupi nemuitiri wazvose ndiye akavapa zvipo izvizvo saka ndinongokurudzirawo kutya kwawo mwari aiwa tinotenda nemashoko amatipa aya e, mashoko makukutu dai zviri zvo zvamaita kubva pakutanga tangu dai tiri kuwirirana zvakanaka dai zvaa zviri zvo zvamaa mabvunzawo pakutanga tingadai taramba tichingowirirana nanhasi nani ambobvira ndapesana nemutange tichingowirirana tichingowirirana nguva dzese ah.
ah, allright its okay mukoma blessing ora mashoko amungade kutipa isu vatereri nevanokufarirai ndeapi ah, ndinongoti ngavaramba vachindifarira indichangorambawo ndichivafarira ngaa kungoti vari kunyanyoita vashoma hasi kusheedza vamwe kuuya kupeji oh. eh, eh, sanga ngavawande kupeji kuti nini ndiwanzewo basa racho asi oh. ndinongoda kuvatenda oh. kundifarira kwavanoita because haisi nyore kuti unenge usinganyatsoziva zvako zvavari kuita asi vanhu vachingokufarira ehe saka eh, i like eh, to um, ah, chirungu ngatisiyane nacho edu todai tangodzokera kushona mvamwe vasinganzwe vamwe eh. vanonditsigira vasinganzwewo mutauro wangu vanenge vachinditaurawo nezvo saka chakakosha ndechekuti vanzwe zvavari kutaura so me eh, mm.
ah, all right it's okay it's okay mkoma blessing it's okay

chitiudzai mune zvimwe here zvamakatigadzirira gore rinori ra2025 haa hapana handina chandinogadzira ini handino zvekugadzira izvozvitsano dzangu ndozinogadzira motikari aiwa tiri kuti mune humwe urongwa here wamakatirongera wegore rinori urongwa hunorongwa namwari ah, all right thank you so much uh, nekwanesi muchirongwa eh, munozvifambisa sei zvinofamba sei saka ndo chirongwa chatiinacho nhasi hama dzinodiwa thank you so much nekuramba muchitisapota rambai muchisapota ndiwo mukoma blessing watani tinawo kana kuti mukoma mbudzi yadhura ndo ramunoziva so endai muno wafolowa pafacebook page yavo payoutube channel yawo yakanzi chii ndingazotaura zvekunyepa chii youtube channel yenyu youtube channel yawo eh, eh. eh, zita rangu ndonzi mbudzi yadhura
ko facebook ndinongonzi mbudzi yadhura mbudzi yadhura saka ngawa ngawanditeere oh. ndingokumbira kuti wanditeerewo neuwandu hwawo bcause ndinenge ndichida kungotaurawo nawo so vanhu vanondifarira and uh, or the other eh, inonzi uh, chi lokuzeni ah. ndine kuda kulokuza mama lokuzeni ari kuda kulokuzwa gore rino bcause ndida kulokuza zvekuti vanhu vakalokuzwa nelokuzeni yandichalokuza pachalokuza ah, all right thank you so much mukoma mova nezuva rakanaka nenguva yakanaka mm, nekutiteererawo kuti munge muinesu painterview inoyi thank you so much zuva racho ranga ratonyura orit mova nemanhero akanaka oh. eh, tinotenda god bless you Sharp.